Шуларның берсе белән танышкан идем. Гыйбрәтле һәм кызык булганга күрә, сезгә дә ирештерәсем килә. Кыйссадан мин үзем өчен бик күп файдалар алдым. Сез дә танышып карагыз әле. Шаят ки, сезгә дә файдалары тияр. Гарәп илләренең берсендә Әбу Ра'с кушаматлы бер бай кеше яши. Аның арендага биреп акча эшли торган унлап олы-олы биналары, өйләр салыр өчен сатырга бик күп җирләре һәм банкасында бик күп акчалары бар икән. Ләкин ул бай шул кадәрле саран, икенче терлә әйткәндә, кымсыз саран булып гомер кичерә. Ул, акчасы күп булуга карамастан, үзенә йөрер өчен машина да алмый. Алай гына түгел, хәтта ул юыныр өчен сабын алырга да акчасын кызгана икән. Балалары Әтиләре саран булу сәбәпле, күп вакыт ачка киселеп, ачлы-туклы сәләмә киемнәрдән йөриләр, дип гәҗиттә языла. Әтиләре базарга барса, тәмле, яхшы ит алмыйча, ит урынына юнь генә бәягә сарык башы һәм аның эчәкләрен сатып алып кайтып, шуны пешереп ашыйлар икән. Һәрвакыт Сарык башы алганга, халык аңа Әбу-р-Рәс, безнеңчә әйткәндә, баш атасы дигән кушаматны таккан. Көннәрдән бер көнне баш атасы мәчеткә кереп намаз укый. Намаз укып бетергәннән соң, утырып торганда, шәһәрдәге бер изге бай кеше аны күреп, Бу кеше бик мохтаҗ кешегә охшый, кунакка дәшим әле үзен, диеп, Таныш булмаган кешене өенә кунакка дәшә. Баш атасы кунакка дәшелгән җиргә бара. Барып керсә, хуҗаның яши торган бик зур матур йортын, йортындагы төрле матур кечле машиналарын, идәннәрендәге келәмнәрен Яхшы матур йомшак диваннарын, кунакларга хәзерләнгән өстәл тулы төрле-төрле ризыкларын, андагы ялтырап торган чисталыкны, пөхтәлекне, өйдә яшәүчеләрнең бәхетле-сәгадәтле икәнлекләрен күреп, бик каты гаҗәпләнә. Баш атасының киеме дә каткан, тәне дә исле булуы сәбәпле, ул әкерттән генә килгән кунаклар арасыннан чыгып китәргә уйлый. Хуҗа аның чыгып барганын күреп, Тукта, нигә безне ташлап китәсең, бергәләп бу хәзерләнгән ризыкларны ашыйк. Безнең иебездә кунак бул, дип аны калырга өнди. Баш атасы өй хуҗасының сүзе белән килешеп кала һәм анардан, Синең исемең ничек соң? диеп, исемен сорый. Өй хуҗасы, Минем исемем Әбу Мөшгаб, дип, исемен әйтеп, үзен таныштыра. Баш атасы, шул кадәрле байлыкны күреп гаҗәпләнеп, анардан, Әй Әбү Мөсгаб! Әллә син бу илнең берәр вәзиреме, министрымы? дип, анардан сорый. Әбү Мөсгаб аңа, Юк, мин бернинди дә вәзир түгелмен, дип җавап кайтара. Алай булса, әллә син берәр малтабар, бизнесменмы? дип сорый. Ул аңа, Юк, мин бизнесмен дә түгел, мин гади бер эшчемен, диеп җавап бирә. Шуннан соң баш атасы аңа, Ә каян соң сиңа шул кадәрле маллар иреште, ничек соң син шул кадәрле баедың, дип сорагач, Әбү Мөшгаб аңа серне чишмәскә тели һәм кыскача гына, Аллаһы Тәгалә бай, миңа байлыкны Ул бирде, дип җавап кайтара. Баш атасы, анардан төпченеп, Ә нинди юллар белән сиңа Аллаһы Тәгалә бирә соң? дип сорагач, Әбү Мөшгаб аңа байлык килгән юлларын бәйнә-бәйнә сөйләргә була һәм ул, Моннан берничә ел элгәре шәһәребезнең бер бае үлгән иде. Ул үлгәч, хатыны тол булып калды. Мин аны кызганып, үзе генә тол булып яшәмәсен әле, аңа үзенә генә яшәргә авыр, диеп әйтеп, аңа өйләндем. Һәм ул байның өйләре дә, машиналары да, җирләре дә, банкадагы байлыгы да безгә булып калды. Аннан соң шәһәребезнең икенче бае үлде. Хатыны тол булып калгач, мин анарга да өйләндем. Безнең байлыгыбыз бермә-бер артып китте. Аннан соң өченче бай үлде. Аның хатыны да үзе генә азапланып яшәмәсен диеп, Анарга да өйләндем. Безнең байлыгыбыз тагын да артып китте. Барыбызга да рәхәт, хатыннарым миннән бик разый һәм канәгатьләр. Әле мин дүртенчесенә дә өйләнергә ниятләп йөрим. Анысы безнең шәһәребездә яшәүче Баш атасы исемле байның хатыны булышы мөмкин. Әгәр ул миннән алданрак үлеп китсә, аның да хатынына өйләнергә уйлыйм, дип җавап бирә. Шулчак баш атасының гайрәте уянып китә. Ул, Әбу Мөштәкка карап, эченнән, Юк, кардәш, минем миллионлаган акчаларым сиңа калмас. Мин аларны үзем маңгай тирем белән эшләп җыйдым. Мин аларны рәхәтләнеп балаларым, хатыным белән үзем ашаячакмын, дип башын чайкый. Ә бу мышкап үзенең баш атасы белән сөйләшкәнен белми. Белсә аны, аның каршында андый сүзләрне сөйли алмас иде. Шуннан соң мәҗлес тәмамлана. Мәҗлес беткәч, баш атасы урамга чыга. Гомерендә таксига утырмаган кеше кулын күтәреп такси тота. Такси белән баштан банкага барып күп кенә акчаларын ала. Шуннан соң базарга барып үзенә, хатынына, балаларына төрле төрле кием-салымнар, юыну-бизәнү әсбапләрен, сандык-сандык төрле җиләк-җимешләр, бик күп төрле тәмле ризыклар, күчтәнәчләр һәм сарыкның түше белән ит сатып алып, барысын да машинага төяп, өенә алып кайта. Кайтып җиткәч, хатынына, балаларына билетләрне тапшырып, садакалар өләшеп, аларны шатландыра. Күрше, тирә-якны һәм туганнарын кунакка дәшә. Килгән кунакларга төрле-төрле бүләкләр тарата. Фәкыйрьләргә садакалар бирә. Хатыны, балалары бу хәлне күреп, мәкруһ күргән әтиләрен сырып алып, аңа догалар кылалар, Рәхмәтләр укыйлар. Саранлык сыйфаты бетү белән дөньялары бөтенләй үзгәреп китә. Хатын, балалары шатланалар һәм шул вакытта хатыны анардан, Нәрсә сине шулай үзгәртте? дип колагына пышылдап сорый. Баш атасы аңа, Ә бу Мөшгапның планнары, дип җавап бирә. Шулай итеп, баш атасы саранлык сыйфатыннан аерылып, үзендә юмартлык сыйфатын булдыра. Аллаһның илчесе безгә, Каля Расулюллаһи саллаллаһу аләйһи вә сәлләм, Бәрриә

Зәкятен түләмәгән, килгән кунагына бер чынаяк чәй эчермәгән һәм үз гаиләсенә хаҗәтләрен үтәр өчен акча кызганучы кеше, ул сарандыр. Ул Аллаһ Тәгалә һәм халыклар каршысында саран булып санала. Аллаһның илчесе, галәйһиссәлам, намазларны тәмамлаганнан соң, гадәттә, түбәндәге сүзләрне әйтеп, Аллаһка, Әй Аллаһ! Куркаклыктан һәм саранлыктан Сиңа сыенам. Хәлсезләнгән карт булудан сиңа сыенам, Дөньяның фетнәсеннән сиңа сыенам, Кабернең фетнәсеннән сиңа сыенам, дип дога кыла иде. Без Пәйгамбәребез галәйһиссәламнең өммәтендәге мөэмин-мөселманнар, Без дә Расулебез галәйһиссәламгә охшап, саранлыктан Аллаһка сыенып яшик. Йа Раббым Аллаһ! Син безне саранлыктан Үзең сыендыр. Әмин. Әй Аллаһның байлыгына чумган бәндә! Синең дә бер көнне хатын, бала-чагаларың, салган матур, җылы йортларың, җыйган байлыкларың, рәхәтләнеп утырып йөри торган матур машиналарың, дачаларың, җир өстендә өелеп калачак, өелеп калачак. Син үлгәч, синең байлыкларыңны башкалар рәхәтләнеп кулланачак. Ә синең үзеңне җир астындагы суалчаннар ашаячак. Әле ул гына түгел, сиңа Аллаһ каршында байлыгың өчен җавап бирергә туры киләчәк. Әй, байлыкка чумган кеше! Син үзеңнең тирә-юнеңә вакыт табып, ара-тирә булса да хикмәт күзе белән караштыргала. Анда син ачлыкка киселгән фәкыйрь-мескеннәрне, яшәргә урын таба алмаган өйсезләрне, бурычка баткан кайгылы кешеләрне, утыз яшенә җитеп өйләнергә акча таба алмаган егетләрне, дәваланыр өчен дару алырга йөз тәңкә акча таба алмаган чирлеләрне һәм башка бик күп мохтаҗ булган кешеләрне күрерсең. Әй, бәндә! Син мәчет-мәдрәсәләргә, мәчеттәге хезмәт итүче имам-мәзиннәргә, мөгаллимнәргә һәм андагы хезмәтчеләргә кара. Көнне төнгә ялгап, Аллаһ сүзен өйрәнүче, гыйлем алучы шәкертләргә бераз кара. Аларның тормышлары белән таныш. Аларның хәлләрен сораш. Сиңа әҗер җыяр өчен күпме мөмкинлекләр бар. Әҗер-сәвап җыярга ашык. Байлыгыңны башкаларга калдырып үлеп киткәч, син әҗер-сәвап эшли алмаячаксың бит. Күпме байлар алдандылар. Алар җыйган миллион милләтларын калдырып киттеләр. Аларның малларын башкалар ашады һәм ашый. Синең малларыңны да башкалар ашап рәхәтләнер, ә сиңа аның өчен җавап бирергә туры киләчәк. Шуны оныта көрмә, исеңдә тот, исеңдә тот, кардәш.